Round two hei beim Team Lëtzebuerg, Master Duel Championship. Jo, mir hunn erëm zwee Duellanten fonnt, déi sech haut an der Arena moossen. Op där enger Säit hu mer den Eric Chen an op där anerer Säit en Duellant mam Numm XYZ. Mir hunn jo bei dësem Duellant als Profilbild um Discord-Server Mitsurugi-Kaarten, dofir geet ech mol vun aus, dass e wäert Mitsurugi spillen. Verdammt staark deck! Mee mol kucken wat et am Master Duel alles sou maache kann, well do gouf et awer och scho staark gehitt. Op der aner Säit hu mer den Eric Chen, dee kennt ee villäicht vun TCG Locals, wou en oftmools mat FTK Strategien optaucht, oder Decker déi het schwéier géint Droll and Lockbird hunn. Am Master Duel ass et ähnlech wéi am TCG, Droll and Lockbird ass op zwee, heescht wann d'Strategie duerch kënnt an Droll net op der Hand ass, dann ass et. Oder ginn ech mol staark dovun aus, dass et dann fir de Géigner Game Over heescht. Ech si gespannt, wat déi zwee spillen. Mir sprangen och elo gläich ran. De Ben erkläert iech nach kuerz, wéi de Format ofleeft. An da geet et lass.
D'Turnéier geet vum drëtte Mee bis de fofzéngte Juni, also 6 Woche laang, wou eng 10 Spiller géintenee spillen an engem Round-Robin-System. One vs One, Best of 3, D'Spiller kënne flexibel ee eege Match organiséieren. Deck-Changes kënne wärend dem Championship gemaach ginn, awer net an engem Match géint eng Persoun. D'Format vum siwente Mee gëtt gespillt an d'Matcher ginn hei duerch den Erik alias Kurai och op Youtube kommentéiert an eropgeluet.

Ok, villmools Merci Ben, domat sidd der nach eng Kéier up to date wéi dësen Turnéier gespillt gëtt. Et sinn e puer Reegelen déi anescht sinn an jo, dat mécht dat Ganzt natierlech och e bësse méi spannend. Eis zwee Duellanten sinn an der Arena, mir waarden natierlech lo dass de Match ugeet, mir sinn op Standby. An da kucke mer mol, wat déi zwee matbruecht hunn. Ech kann Iech soen, ech hunn d'Lëscht elo gesinn. Et ass net esou, wéi mer et am Pre-Talk erwaart hunn. An et gëtt extrem interessant. Ech si wierklech gespannt, wéi dat Duell ausgeet. Dat ass e Match-up, deen hunn ech esou nach net erlieft. Ech soe mol esou, eent hir, eent deck ass derbäi. An dat anert ass eent, wat schonn e bësse méi laang an der Meta erëmrotéiert. Den Match ass ugaang a mir sprangen direkt eran. Vill Spaass bei dësem Duell! XYZ fänkt un, dat heescht mer gesinn als éischt e bëssen d'Tier 1 da, well hiecht ass mat Killertune ënnerwee. Ok, op Q kënnt direkt eng Droll, eng Fuwwer lossgeflunn, Dat dierft nach net sou schlëmm sinn, wann Target aus der Hand kënnt. Mécht Fuwalos hei direkt näischt. Hu mer awer keng Lotterie oder iergendeppes op der Hand, ja dann spille mer natierlech a Fuwalos ran. An dësem Fall ruffe mer Mix op den Terrain. Interessant, ok. Dat heescht, elo gi mer eréischt fir de Fuwalos. An wat ass hei lass? Schonn bei der leschter Kéier war et sou wëll mat den Handtraps an hei flitt dann och direkt Maxi An d'Gesiicht vum XYZ. E bësse komesch, datt den XYZ, och mam Mizuna Profilbild hei, sech fir en Synchrodeck entscheet huet. Ech hätt elo wierklech erwaart, datt do en Exitdeck op eis waart. Awer dann kombinéiere mer natierlech Killer Tune och net mat Mitsurugi. An ech gesinn, mir maachen hei einfach en Pass. Mir loossen den Géigner natierlech net weider zéien. Wat och kee Problem ass, well wa mer en Clip op der Hand hunn, kënne mer eis Komboen quasi och. am Géigner Tour nach ugoen. Jo, an hei gesitt der schonn, mir spillen, oder besser gesot de Sproochentest, oder wéi heescht en, den Eric Chen spillt déi Chimeras. Och e ganz coolt Deck, ne, ass och sou e bësse retrained vun de fréiere Chimeras, fir Legacy-Fans, ne, vum Yugi. kennen déi Kreaturen wahrscheinlech an jo et gëtt lo ganz deck Thema ronderëm dem Yugi säi Bäphomet an esou seng Fusioun an do gëtt scho e Clip geflunn, villäicht e bëssen ze spéit, ech hätt villäicht direkt den Tribute gar hei, ok en ass Quick Effect, nee ech hunn geduecht e wär kee Quick Effect, awer wann e Quick Effect ass, jo dann ass den Timing natierlech ëmmer e bësse méi problematesch, wéini stoppt een dat Deck, Basically seet déi Kaart elo, dass se halt eng Fusion siche geet, déi et erméiglecht Chimeras op d'Feld ze bréngen. Sou, mir ginn direkt an RS ran, versiche wahrscheinlech op d'mannst eng Fusion ze stoppen. Mir hunn just e grousse Problem, mir hu keng weider Méiglechkeet eng Synchro Summon ze man, zumindest net. Ech kann enk iwwer d'Lëscht goen, ech gesinn do elo kee Spice. Ähm, nee, dat ass eng ganz Standard Killertune lëscht. Interessant, mer spillen dräimol Duelist äh, Genesis an nëmmen eemol Synchro Overtake. Okay, do huet wahrscheinlech hm, nee, mam SR-Konto huet dat dann och näischt ze dinn. Okay, interessant lëscht. Awer mir hu keng Méiglechkeet lo irgendwie eng weider Synchro ze man. Dat heescht, eisen RS muss basically lo déi eng Camera Fusion stoppen, an der Hoffnung, dass mer och keng weiter Camera Fusion op der Hand hunn, well déi Kaart ass natierlech kee Once per Turn, mä et kann een se awer recyclen. Do muss ee lo oppassen, ob een dat iergendwéi hikritt. Ech weess lo net méi genau, wéi dat gemaach ka ginn. Jo, dofir brauch een awer schonn e Fusion-Monster um Feld, Chimera the Mystical Beast. Sou, a mir zerstéieren souguer nach eng Kaart. Wat ass da lo grad geschitt? Ähm, du verstehe ich gerade nicht, wie die Karte zerstört gehen ist, aber logisch den Effekt von einer Rico oder war das doch geschieht? Boah, wir haben auf jeden Fall eine neue Karte gesicht, wir haben zwei Karten auf der Hand. Äh, ja, damit haben wir die nächste Fusion. Das ist natürlich froh, kann der Deck OTK. Äh, ich meine, das gegen Killer Tune auch lo nicht so wichtig, weil ich meine, Killer Tune verliert lo eng Handkarte und eventuell auch den Unhang, weil zevill Interactions elo am Géignertuerm machbar sinn, also Kymera geet dann éischter op eng Kontrollrichtung an manner fir den OTK. Et kann awer sinn dass et mëttlerweil och eng Méiglechkeet gëtt ze OTKen, ech mengen AS elo och nëmmen op 2000 Liewenspunkten, dat heescht esou schwéier gëtt et elo net dat Monster duerch Kampf ze raumen. Oh awer mir hu Moonlight, ok eng extrem wichteg Kaart, richteg gudden Pick. Ähm, an domat hu mer natierlech d'Méiglechkeet och dem Géiger schon Punkten ofzezéien, sollt dat Monster hei elo an dësem Tour d'Spillfeld verloossen. Jo, okay, et hätt een, ne, also Fuwalos an Maxi hunn natierlech dofir gesuergt, dass eis Board extrem weak ass, mee well mer him halt keen Draw geschenkt hunn, hu mer halt de Virdeel, dass mer hei kënnen einfach Ähm, eventuell iwwerliewen an am nächsten Tour dann och nach eng Kéier zeréckschloen. Ech meng mir lo eng Kart um Feld, äh, dat extrem schwéier Yu-Gi-Oh! E Monster ze raumen an ähm, dodech so nech mol äh, wäert e Fuwer loss lo ne keen Effekt méi hunn an eng Maxi ass sowieso op eent an Master Duel heescht äh, so eng wäert wahrscheinlech net méi virkommen, Chimera doch. Keng Méiglechkeet Maxi aus dem Fridhof ze recyclen, awer mir spillen esouguer mat enger Horus Engine, dat heescht mir kënnen e bëssen extenden an villäicht nach an déi eng oder aner eekleg Situatioun kommen, sief et iwwert e Vampire oder mir bauen einfach och nach en.

Ah nee, okay. Nëmmen am Fall, wou een en Effekt aktivéiert, fir ze specialen. Trotzdem raume mer elo d'Briet fort, ginn der villäicht nach an en Hope Harbinger als Omni-Negate. Et kann een eng Kéier an d'Lëscht kucke goen, ob do esou eppes schlummert. Nee, also en Exceed Monster hu mer net op der Lëscht. Dat heescht, mer spillen einfach eng reng Horus Engine. Okay, ganz interessant, fir déi eenzel Effekter dann ze hunn, ne? Ähm, Zeti mécht en Effekt, wa Kaarte d'Feld verloossen. Happy huet e relativ gudden Effekt, wann d'Feld verléisst. Ech mengen, dee kann tatsächlech esouguer Maxi recyclen. Äh, ja genau, esouguer am Fridhof kann ee Saachen zeréck op d'Hand huelen. Dat heescht, theoretesch ass eng Maxi-Recycle-Strategie hei Machbar. Awer mol kucken op de Killertune Spiller lo nach eppes huet. Ok mir aktivéieren Rotary. Mir brauchen och hei näischt ze fäerten. Hei si keng weiter Negate Effekter. Ech mengen just mir hunn eng Targeting Protection am Fall wou ee versicht déi Chimera hei ze raumen. E Problem dee Killertune natierlech nach wäert hunn. Awer mir hunn och en Non Target Bounce a mir hunn Access op Maker. Also eigentlech huet de Killertune Spiller hei rëm d'Iwwerhand gewonn. Och kee Follow-up hei fir eisen Sproochentest. Problem ass, d'Leit hunn ëmmer ganz aner Nimm um Discord wéi am Masterduel an d'Umeldungen sinn dann och net mat dem Masterduel Nickname ginn. Dat heescht ech ginn hei e bëssen heiansdo Hops geholl ween ween ass. XYZ huet sech zwar dru gehal, deen heescht um Discord a bei der Umeldung genau sou wéi en hei och geschriwwe gëtt, awer jo de Sproochentest deen. Nennt sech Eric Chen. Okay, ech weess net, ob ech hei vum nämlechten Eric Chen schwätzen, mee deen, deen ech kennen, dee schwätzt halt, mengen ech, och nëmmen Englesch. An jo, huet awer hei e Lëtzebuerger Numm. Interessant, interessant. Vläicht ass dat och en aneren Account, ne? Et dierf een net vergiessen, am Messenger spillt een och mat ënnerschiddlechen Accounts, oftmools fir méi Méiglechkeete, méi verschidden Decker iwwer e puer Accounts verdeelt ze hunn. Villäicht ass doduerch halt hei dann och engem Kolleeg säin Account, deen grad abused gëtt fir hei matzespillen. Wat och e bësse komesch ass, well dir hutt halt och är Umeldungs-ID duerchginn. Also jo, keng Ahnung, bësse verwirrend. Awer jo, mir gesinn, de Killertune-Spiller ass rëm do. Et sinn net wierklech Effekter hei. Wann en dat richteg mécht, kann en och Happy. deen extrem gudd ass, an Emseti, deen och en Boardwipe, eh net Boardwipe, awer en kann halt en eng Kaart senden wann eng aner Kaart d'Spillfeld verléisst, an déi zwee muss en halt lo iergewéi raumen, am beschten simultan, wat net sou einfach ass, well en Non-Target, stëmmt, Toruskaarte sinn souguer vun Non-Targeting Effekter geschützt, ech weess grad net a wéi fern, se kënnen meng ech vun esou Effekter net zerstéiert ginn.

Äh, mir hunn, also ech weess, dass mer nach eng Bell op der Hand haten. Ass déi mëttlerweil um Fridhof? Ja, déi ass um Fridhof. Dat heescht, äh, déi lescht Kaart ass unknown. Stëmmt, a Rotary kann natierlech och hiren Effekt net aktivéieren, well den Géigner keng Handkaart méi huet. Dat ass relativ gutt gespillt. Lo weess ech net, ob een iergendwéi d'Méiglechkeet hätt, Rotary nei ze probéieren ze aktivéieren. Mir hunn nach eng Normal Summon, oder koum déi schonn? Jo, ech mengen déi ass och schon duerch, dat heescht jo d'Board bleift extrem weak. Happy hëlt sech natierlech elo och déi richteg Kaart zeréck op d'Hand, dat ass elo de Problem. Mer kréien natierlech elo Follow-up op d'Hand. Mir hätten do wierklech misste vläicht MZ an Happy raumen an MZ am beschten poppen an Happy zeréck an d'Hand ginn. Kann awer och sinn, dass Non-Targeting-Effekter komplett ausgeschalt sinn. Awer ech mengen et geet nëmmen ëm Destruction Effekter. Horus Monsters, you control cannot be destroyed by card effet, ja genau, also e Bounce ass do elo net dran. Mir kënnen awer elo nach eng Kéier e Pop hikréien, dann misste mer eventuell och de Sarkofagus do nach eng Kéier zerstéieren, dass déi Engine fir d'éischt mol aus dem Wee geraumt ass. Awer gutt. Et schéint esou, wéi wann den Killertune-Spiller awer e Plang huet. Ok, mer probéieren ze stacken. Also mer hoffen, dass Happy elo net déi richteg Kaart op d'Hand hëlt. Ok, dat ass extrem, extrem gewaagt. Kucken eis dann emol d'Draws un. Ok, okay, d'Draws sinn e bëssen insane. Vengeance géif ech op d'Hand ginn an déi Nightmare, oder wéi se heescht, géif ech éischter banishen. Oder ëmgedréint Vengeance Benjen Nightmare dann awer ënnert Deck leeën, well déi Kaart ass awer relativ gutt an mengen déi wéilt een léiwer net hunn. Ok, mir entscheeden eis dofir, dass Vengeance gebanished gëtt an jo Nightmare gëtt. Weess ech elo grad net ob et Top Deck ginn ass an do ass Maxi back into the hand. Happy carried hei den Match. Daat get elo relativ schwéier fir de Killer Tune Spiller, also Follow Up plus Maxi op der Hand, ech wees net wéi een do duerchspillen wëll, do misst schon och en grousse Fehler geschéien. Jo ok, hei ass d'Camera déi natierlech elo och hiren Déngscht mecht an nach e weiteren Effekt aktivéiert. Jo an de Follow Up souguer siche geet oder wéi? Jo gudd, dann get et elo wierklech schwéier. Ech mengen Game 1 geet un eisen Eric Chen, deen dat da ganzt mat heem hëlt. Interessante Bild, awer och ka sinn dass den am Mastert wuel méi populär ass. Am TCG hunn ech dat lo nach net sou erlieft dass een White Forest Kaarten mat Chimeras verbënnt. Obwuel et halt Sënn mécht, béides Fusiounsdecker also hu lo net groussaarteg Konflikter an jo den Chimera-Spiller huet dat hei gutt gemeet. En huet rëm eng voll Hand mat all den Effekter. En huet seng Negates halt mat Cold an dem Swordsman oder Sword Knight heescht en. An jo, dat eenzeg wat elo de Killer Tune Spiller huet ass eng Unknown Kaart, sou wéi Loudness Ward, deen eemolegen Effekt aktivéieren kann. An ech gesi grad ass MZ déi App war virdrun gebounced ginn. Oh dann war dat awer grave Missplay, do hätt een awer missen definitiv Happy an MZ raumen, dass de Maxi do net méi an der Hand ass. An dann en Wee fannen iergwi dann King's Sarcophagus iergendwi nach auszeschalten. Ja mee déi Engine ass halt relativ staark, schwéier dogéint unzekommen an ja dat war menger Meenung no zwar e bësse schlecht gespillt awer de Cameraspiller huet sech do gutt gewiert, also en huet déi richteg Entscheedunge getraff Hat natierlech och e bësse Gléck mat Fuvalos a Maxi ze starten. Dat ass natierlech ëmmer esou de Free Win Button, soen ech mol, well jo entweder du léisst däi Géigner halt onendlech vill zéien oder du stopps halt. Wann s de natierlech net weess, géint wat s de spills, jo da muss de déi Entscheedung halt op Fifty-Fifty Basis huelen. An dat ass hei halt gemat ginn, ech denken an engem Game 2, wann dann nach enker Fuwa Maxi flitt, dann entscheet een sech villäicht fir awer duerchzespillen, vue que dass een awer och weess, dass White Forest hei an deem Deck schlummert. Jo, ass dat natierlech och. e bësse problematesch, ne, well wann s de géiger ze vill Extender gëss, spillt en awer duerch däin Board duerch a kann dann schlussendlech awer nach gewannen. Okay, mir benotzen esouguer Maxi lo fir d'Fusion. Okay, mat engem doudegen Fuwwerloss och. Zwee aus der Hand heescht Draw two an e Pop eent um Terrain. Dat heescht, wa lo kee Follow-up an der Hand ass, dann hu mer e Problem. Deen Draw two kann natierlech och problematesch ginn an. Ja, ech denken, dass dee Match hei, äh, oder zumindest Game 1 ass elo Geschicht. Do wäert een net méi vill maache kënnen. Trotz Dice Roll Win äh, awer nach hei äh, ënnerdréckt ginn. Dat ass natürlich sauer. An äh, ja, mir fänke lo sou lues un, och an déi White Forest Engine ze bridgen. Okay, an äh, ja, dat geht och eigenlech schon duer fir Game. Gleewe lo net, dass du nach irgend eng Protection aus der Hand kënnt. Äh, en Nibiru kéint ee sech halt virstellen, ass awer so eng Handtrap, déi de éischter Killer Tune net gesäis, well ze dech halt och ze oft an ähm, so Sache wéi Tuners Locks oder Synchromonsteren souguer. Obwohl dat de Steen lo net sou affektéiert. Jo, an do gi mer wahrscheinlech schon an dat nächst Game ran. Ganz interessant. XYZ kann natürlich lo entscheeden, ob en nach eng Kéier first wëll goen. Mega unlucky hei awer, dass den Double Fubar geflu koum an dat war natürlich Lo net sou schéin. ja, okay, interessante Match. D'Spiller ginn sech natierlech lo eens, ween ufänkt an äh, ween äh, ja, going second ass. An äh, dat kann een dann leider am Master Duel net beaflossen. Natierlech do muss e bësse mat nee kommunizéieren, ne? well gëtt ëmmer Cointoss gemeet an den ass halt random. Do gëtt et och leider keng Astellung vu menger Säit aus, déi dat verännere kann. Méi interessante Matchup. Also Kelathion, trotz der dominant Deck am Moment am Master Duel, ähm, hei de Kirzere gezunn géint Chimeras. Äh, et muss een zwar soen, de Kelathion-Spiller hat et kuerz an der Hand, also den einfach opzehalen, wann Maxi geflu komm ass, war schonn déi richteg Entscheedung. Et hätt ee just misse villäicht dann ähm, méi schlau déi eenzel Kaarten vum Feld raumen. Ass natierlech och leichter gesagt als getan, mee ähm, ja, da kucke mer mol. wéi et lo am Game 2 ausgesäit, ob do dann de Killertune-Spiller méi Gléck huet an net géint d'Maxi vu Valence oder wat weess ech untriede muss, an ob en dann säin Endboard sou higebaut kritt, wéi een dat erhofft. Sou, mir fänke rëm u mat Rotary, mat enger Bell op der Hand. Eng Bell ass scho mol net schlecht géint dat Deck, awer. Mir fänken och mat Duelist Genesis an. Wéi ech ja scho gesot hunn, dësen Duellant spillt déi Kaart dräimol. Äh, interessant Entscheedung, hunn ech sou nach net gesinn. Äh, kann awer och äh, beléift sinn, dass een Genesis op 3 spillt. Ech mengen Genesis ass awer och elo net déi beschte Kaart. Ok se get awer och gestoppt hei nee vu mir geine fuwer lass an mir hunn tatsächlich dës get den Auto fir lass wou kënnt der lo och nach de Maxi nee ok dat heescht mir lo d'Méiglechkeet dat Game hei ze gewannen well Rotary eis natierlech och Hand Knowledge. eventuell beschere kann. Ech géif Rotary a halt och ëmmer d'Chaîne blocken fir dass mer d'Handknowledge halt hunn. Wa Maker da gestoppt gëtt, dann ass dat halt och lo net sou wëll. Sou, mir hunn Overtake op der Hand, aktivéieren se a wëllen lo eng Special Hit kréien. Géigner schéint keng Reaction méi ze hunn, well den Strahl geet net riwwer op den Blue Buff Spiller. Mir weisen RS vir fir Rico ze specialen an Rico hëllt eis dann natierlech nach eng gutt Normal op d'Hand. Allerdéngs hu mer de Moment keen Access op Q. Kann natierlech och sinn, dass mer Q an der Hand hunn an dat bis elo duerch Rotarien dann net wollte virweisen, fir de Sproochentest hei e bëssen ze bambuselen. Elo sinn ech awer gespannt, wéi de Play weidergeet oder eventuell gi mer elo a Maker an. Ja, mir benotzen Bell. Mapmaker a ginn eis dann eventuell Q so siche fir eng nei oder eng weiter normal Summon zu hunn. Mir kéinten hei tatsächlich op Remix Salen enden. Dann hu mer d'Méiglechkeet och Bell irgendwann rem zréck ze adden, wat mega cool ass, ne? Also Killertunes kënnen halt och deelweis Headtraps recyclen, ähnlech wéi Chimera oder Taurus Engine dat dann mam Maxi am leschte Match gemeet huet. An ja, elo sinn ech mol gespaant, wat hu mer dann op der Hand beim Sproochentest? Wéi gesäit et dann do aus? Ok, mir adden eng JJ Cooltune, also eng extra normal Summon. Oh, mir hunn Talents, Coldplay, Chimera Fusion a Cold. Also de Moment eng dead hand. Do muss mer onbedéngt den Draw nach stacken. A wann den Draw kee Monster ass, da kënne mer hei chilleg einfach passen. Dat ass dat. Krankst bei der Saach ne eng Call bei eng Talents ass keinder dat wann mir lo net onbedéngt mussen interagéieren. Lo wees ech natierlech net op mer den Plang hunn. Ech ginn awer dovun aus dass mer nach fir e Stack wëlle goen. Also op mannst da vläicht eng Loudness War op d'Feld setzen oder halt einfach hei de Maker och benotzen fir dann eng en Salen ze bauen. Mat enger Queue déi mer elo siche ginn. Ok, nee, mir entscheeden eis do fir Maker opzeginn an nach en Tuner aus dem Deck ze specialen oder op d'Hand ze huelen. Wann et Queue ass, muss se genommelt ginn, fir en Effekt ze aktivéieren. An genau dat mécht eise Killer Tune Spiller hei och an jo, wäert elo eng Queue normalen.

Et fehlt halt eigentlech dann nemmen nach Clip an eventuell nach eng Qtool Synchro, déi eventuell vläicht och nach an der Hand lo gläich geset gëtt. Kann natierlech och sinn, dass mer hei, ech kucken eng Kéier kuerz op déi Killertune Lëscht, wat fir en Nonengine do gespillt gëtt. Jo, mer spillen och nach Moaner, also. Potentiell Handtraps kënnen nach existéieren. Full Set Kaarten déi possible sinn ass eigentlech nëmmen Imperm a Kill Tool Synchro. Dat heescht wann eng Set Kaart do läit ass et héchstwahrscheinlech Kill Tool Synchro. Sou mir ginn elo an Salen eran, nee an en Level 5 war Remix oder? Jo genau an Remix gi mer eran. An jo, stacken dann de Géigner. Ech si mol gespaant, ob mer zwee Monsteren opdecken oder d'Gléck hunn an nëmmen, oh mäin Gott, mir hunn d'Gléck, mir kënnen Emseti banishen an tatsächlech den Draw einfach déi Trapdoor halen. Dat wär eng Dead Hand an dat wär Instant Scoop. Also do kann ee lo net méi vill géint man. En plus mir hunn d'Méiglechkeet dann nach d'Bäll ze recyclen. Also ech géif zwar op Monstereffekter verzichten an ech géif mengen, dass dat dem Cute-Hole-Spiller hei bewosst ass, wann en sech dran gemierkt huet, ne? Heiansdo bass de natierlech och e bëssen ze midd, fir der dann alles ze mierken, wann s de scho laang gespillt hues. Mengen eisen XYZ kënnt och haut schonn aus zwee Matcher. Eng Tei awer op Tune Tune RS an Remix, domat solidd fällt eng Set Kaart, déi eventuell dann Tune Tune Synchro ass an mir kënnen dann all potentiell Gefor instant jo negaten. Hei kann awer net vill kommen, jo Cold Wow kéint mer theoretesch mengen ech souguer duerchloossen. Wat mer stoppen mussen ass natierlech déi Chimera, déi eis erlaabt méi wéi nëmmen eng Kaart ze adden an domat hu mer dann och zwee Monsteren oder d'Méiglechkeet zwee Monsteren op der Hand ze hunn. Äh, deen Effekt därf definitiv net durchkommen. Problem ass, dann ass Talents natürlich auch live. Also, solange en eh Monster op der Hand huet, ass et eigentlich guer kee Problem. Ech hoffen lo, dass de Cultural-Spiller natürlich mat enger Imperm äntwerte kann. An net muss unbedingt lo Monster-Effekt hei aktivéieren. Trotzdem kann man dat ëmmer zerstéieren. Deen hei et och nëmmen ee Level 5er an de Level 5er ass halt deen, deen an dësem Fall géif. Oh, oh, dat spielt awer lo och Heavy a Cold dran. Hu mer eng Bell op der Hand? Vielleicht, vielleicht och net. Dat gëtt lo e extrem spannend, well d'Hand vum äh, Kamea-Spiller seet halt tatsächlich, mir können alles konteren. Do muss de Cure-Tool-Spiller E bëssen puzzelen fir do erëm duerch ze kommen. Elo ass natierlech déi grouss Fro, kann en dat hikréien? Ok, e benotzt RS fir Called by the Grave ze negaten. Elo gëtt et problematesch, well wann en elo den Draw 2 eventuell net stoppe kann oder en keng Méiglechkeet fënnt, jo ech weess net, iergwéi déi Talents do. opzehalen, da kann et enker problematesch ginn. Mir wëssen, dass Talents, dass déi eng Trap an dass nach déi Fusion Card vun de Chimeras, déi esou laang dead ass wéi keng zwee Monsteren iergendwou sinn. Ähm, jo, an äh, bis lo ganz gutt gespillt. An déi Talents ranzespillen ass net ze vermeiden. Anscheinend läit do halt keng Imperm, net sou wéi d'Sleeve et verréit, mee eng Q-Tune Synchro. Alles klar. Äh, dann hu mer natürlich och der Méichkeet op aner äh, Synchros. Do mussen awer och oppassen, dass mer Clip adden, well anescht äh, RS seet nämlech net, dass een nach en Tune aus der Hand ka benotzen. Et kann natürlich och sinn, dass mer zammen um Feld. Okay, mir adden eis guer keng Bell. Interessant. Techt mir gillo vun hei aus einfach an eng nei Remix oder? Eventuell ass de Plang en Clip ze bauen? Ok, Rico. Dat heescht eng Loudness War kënnt op d'Feld. Ok. Jo, ok, why not? Eng Targeting Protection, eng Destruction Protection. Mer kënnen nach weider Effekter dann notzen, ne, vu Killer Tune Monsteren, déi als Synchro-Material benotzt ginn. Kann een dann den Effekt kopéieren. Ob dat lo dem Spiller hëlleft, ech wees et net. So, mir hun lo zwou Fusions op der Hand. Mat Talents wärte mer eis dann en Monster snacken, eventuell. Oder mer hun nach en anert Play. So, mir stacken lo nach eng Kéier de Géigner. Do ass se rem, den Maxi. Okay, interessant, firwat ass déi Kaart, kucken ech awer eng Kéier, Morion ass déi méi oft am Deck, oder? Hat mer déi virdrun net getoppt, Deck, dat wär nach eng Unknown Card. Nee, dat ass e One-Off am Deck. Dat heescht, theoretesch hu mer nach eng Dead oder Unknown Card op der Hand. Ok. Ech hätt déi Trap halt schonn. Oder huet de Géig. Nee. Nee, also den Draw war jo do. Jo, dat ass elo e bësse komesch gelaf. Ok, op Talents wëlle mer lo den Effekt man, dass e Monster zerstëiert gëtt. Dat heescht, mir hunn warscheinlech den Effekt to take geholl. Ok, an tatsächlech, mir hunn en unknown Monster op der Hand. An dat kënnt, ass natierlech lo zimlech schwiereg fir de Killer Tune Spiller. Awer jo, mir hunn natierlech legendäre Maxi an dat mécht natierlech nach eng Kéier. E bëssen, oder brengt na bësse Gas hei an Killertune Play ran. Eventuell déi eng oder aner Handtrap gëtt lo nogezon. Optimalfall wär natierlech eng déi e fördert Spill interrupte kéint, wéi zum Beispill déi zweet Chimera Fusion déi ee kéint aktivéieren, oder eventuell e Fusion Monster wat lo op den Terrain kënnt. kéint stoppen. Also interessant. Okay, also dass se sech net fir Trap als Top-Deck entscheet huet, war gewagt, well ech si mer ganz, ganz sécher, dass een dann mol kee Play hätt missen ausféieren, ausser villäicht ee Monster ze poppen an Talents dann mat RS ze negaten, wär dann de bessere Play gewiescht. Mee, ähm, jo. Muss ee soen, d'Killer Tune Deck ass natierlech och en Deck, wat net allze easy ass, et hei ze spillen. An natierlech hunn d'Spiller, grad am Ufank, wou de Support puer Woche réischt raus ass, vläicht nach net déi gréissten Erfarung mam Deck. E Chimera Deck ass awer scho e bësse méi al, dat heescht, dee Spiller huet halt de Virdeel, datt e säin Deck scho méi oft gespillt huet. An elo hu mer grad gesinn, e fantastesch gudden Draw Muss een éierlech zouginn, fir hei déi Camera Plays fortzeführen, an jo, muss een halt soen, dass dat och gutt gespillt ass, fir d'éischt all schéin d'Effekter erausbéiten, ier een hei ufänkt mat de Camera Fusions, an esou laang dem Géigner natierlech net verroden, wat een op der Hand huet. An ja, dat kann natierlech nach zum Verhängnis kommen. Problem ass, mir hunn natierlech lo net onendlech Summons ze gutt, well Maxi wäert eis Hand ëmmer erëm oplueden an dat kéint theoretesch nach problematesch ginn. Eng weiter Synchro-Summon hu mer dësen Tour zwar net méi, dat heescht op Back-to-Back oder sou kënne mer net méi wiesselen, heescht Interruption-méisseg ass et lo riwwer. Lo muss mer quasi Saachen nozéien. Jo, dann bleiwt halt déi aaner Fro, kënne mer dann iergendwéi mat Khaimera lo dat Board breaken an eis instant de Win huelen? Ech meng dat ass net machbar. Mir kënnen eis bei Killer Tune den Follow Up sichen an jo, da muss mer kucken. Wéi dat elo ausgeet. Extrem interessant ween dat elo hei mat heem hëlt. Sou ok op der Säit vum Eric Chen gëtt elo nach eng Kéier iwwerluecht. Ok mir hunn e weitert Monster fir eng weiter Fusion ze maachen. Dodgen domat natierlech déi Destruction vum Mix. An wëllen villäicht och aus dem Extra-Dreck schnell eppes raushuelen wat mer eventuell elo net duerch Clip wëlle verléieren. An ech si lo wierklech gespaant, wat gëtt lo gesummont. Ech kenne déi ganz Rezepter do vun deene Monsteren net esou gutt, vun de Chimeras. Awer ech mengen, et sidd ëmmer eng. Och komplett Hand ass fort. Hä, dat ass jo eng komplett nei Hand. Oh mäi Gott. Dat ass eng komplett nei Hand. An ech mengen, dat do Monster kann souguer onendlech oft ugräifen. Also, lo brennt déi Bude beim Killer Tune Spiller. Wa mer lo net onbedéngt iergendwéi eng Handtrap nozéien, kéint dat do un an der Battle Phase ganz eekleg ginn. Ähm, awer do huet een och d'Hand extrem gewiesselt. Also, do war och mëttlerweil rem dann eng Esch drop. Ech mengen, Dir hutt se. Am Turn One gesinn, dat war eng komplett aner Hand, déi ass komplett ausgespillt ginn. Mir hu Kaarten nogezunn an an deene Kaarte waren dann wierklech alleguer d'Monsteren dran. Sou, okay, e Wailer flitt hei op natierlech Nightmare Apprentice, fir déi ze stoppen, déi eis jo nach méi Follow-up beschert. A mir kréien tatsächlech dës Ker Asamina Queen op d'Feld, well se duerch eng. En Effekt op de Fridhof geschéckt ginn ass, déi eng Specials Summen gemeet huet. Jo, ok, ass natierlech och e weideren Drop fir den Maxi. Camera-Spiller hei extrem confident, dass dat dës Ronn fäerdeg ass. Kann natierlech och gutt sinn. Ech weess, dass de Illusion Beast guer net esou wëll, also extrem wëll ass.

Gutt gespillt! De Killer-Tune-Spiller hat et an der Hand, en konnt leider näischt dermat maachen, et woren e puer Misplays gemeet an de Camera-Spiller huet dat phänomenal gespillt, genau richteg, also schéin deng Effekter erausgebéit an dann nach eng Kéier jo fir d'Game gaang, also eng Méiglechkeet fonnt ze OTKen an och eng Méiglechkeet fonnt duerch den Hand-Knowledge an. Däin gesteckten Deck do duerchzespillen. Sou, ech kucken eng Kéier kuerz an den Chat ran, ob d'Spiller sech eens sinn. Äh, jo, den GG ass rausgeschwat. Wierklech gutt gespillt, also dat huet wierklech Spaass gemaach nozekucken. War spannend bis zum Schluss an jo, da bleift nëmmen nach d'Fro un Äerch, Wéi huet Dir de Match fonnt? Ech denken, dee war extrem, extrem nice.